Abagosiiba aminto ase mwabete abake na abanene, mbuya mono naende ase okong'a ribaga rinde ri'abeene, buna ogenderete kong'a botambe eiki ase eiki, nakoretera omoroberio oyo bw'obosemia na omogambi o mbiro, ninche omino omogambi o mbiro. Reero igo nabwo nkwanere abasacha baria bakona-kobisa chisiri abakungu babo, omokungu ogo onyuomete nyomba, omokungu oikaransire, omokungu okorerete enyangi gose otakoreretie enyangi, bwanchire omenyire. Oyio noro omosani ogo omotang'ani, naende obwenerete komwancha goetani na komotebia chisiri chiago chiri chiaime mono. Bono yamanyire konyorekana ng'a abasacha ba rero, omosacha nare Chusi iga, nabwandete omoroberi oyo ase enchio y'omosacha oyomo, Chusi, oo nontwa. Ase enchio okonagoteyia abasacha chire chisiri chiaye, abakungu baria baisiko chisiri chiaye, atari gotebia mokaye oria anyuomire. anyuomete. Omokungu igo kwamonyuomire kwarorire ng'a obeire omokungu. Na omokungu tori okomonyuoma onya komokori ng'a namatemo okomokori ng'a tiga aramenye emiaka emerongo ebere, emerongo etato, ime ochake komotiia ebinto angokora. Kogokora investments, tebi moka ago nere mokwebisia omo oborangeti omo, oyo nere omosani number one. Abasacha aba bande bonsi pi okogenda kwana kobagorera amarusi karia mwana goita ebiriero, ng'a beka ching'eni chie earare obekere are echumbi obekere ang'e, okore gento gento buna ogochinga naende oboriri bwa igoro mono. Tebi mokao chisiri chiria ogokora. Mokago kare omosani namba one buna natebire nere mokwe bisibora angeti obomo. Onye gotete kogora gose nakarema asegete, motebi omokungu. Obobesa mbore nanyorire boke iga oga iga, gaki nkware gwancha, togende torigie obomo obore maase egete, togore, ekero otige naye kona goakana chirenti chi'abanyene. Egento ekio omokungu iga agogwancha mono, naende omanya ng'a ki, ndoche mono omosacha one nambariote, omosacha one nanyegenete ng'a ki, nabo togokora ebinto amo. Lakini bono aye koimoka, omokungu obo obegete okobuga ng'a ki, nomonto rikanga obegete opagetie ase gete, bua ogotori gotenena, buna gwaika nyomba iga, igo nga rikanga, gwasokire naende immediately, okominyoka, okobuga ne, Bagorie ng'a omoriki embere arigie egerigeti eria kegaraatirerie. Inki otagoikaransa nabwo ogote ng'eki, obeke chinyonga nse chiike, ogampe na mokao egekogera nere kwanyuomete? Gwatiga omosubati akonakweboria ng'a onanyw onenywomete bono gocha omochie oyo? Nonya omosacha onywomete taiga ontebia kende, gwacha nonya nendagera agokobekera nse, kwari bwango bwango kwasoka kwagenda gochia agwo. Ese eng'encho otamokoreti omosani number one kwamotebia chisiri. Inki naretere omogano ore ere onyokwanere igaa? Ogosangia ng'a omonto buna bono chunsi iga iga akaenda akagora ob akaboremo, akagachia akagora chiomba akabeka ase gete, akabeka chimbori ase gete, akamanya gochia agatee chirafiki. Omonto oyo bahati mbaya ekero asirete, abanto obaemogete igoro barie chibirafiki chiria chiaye, bakaenda bakaonia akaboremo karia. Ekero mokungu tamanyeti bamobwate ng'a kei ebinto bia abanto tari enka ase ebiberete, enche timaeti ng'wase ng'a. Bakamanya korwa obondo oche korwa omonto otatebeti mokaye ng'a nabwate akaboremo ase gete, bakamanya kooni oboremo boria bakaonana ne chiombe bakaonana kera egento. Bono omokungu agocha gotaboboka, Abanto togeite tokaria ebiara tokoroma ebiara ng'a baminto abanto mbaria abaro minto. Igo nki nabo gantebe nkeri ng'aki, Aande abakungu abagosii na abanto bechogete, naende na abakungu kanywomirwe amaete ng'a inche mokanyarebe, period. Binto binde tabwati menyegera gochia buna basubati abare moino iga iga bwosa obo oyonde moino iga amoino aa. Emeeme, chinyomba echi chinde moino atogokwanera ne monyumu monye bw'eterendere, naende mokwananya gokwana mono. Baria bakomanya ng'a oo oagachire chigoroba bibitini ase gete ee, obekire chiomba ase gete ee, nabwate egari para ee, bono morusia oo, motengori. Otengori bw'omosacha gochia abwo igo, otigara namariari, naende takonyara eta seino, naende oyaira ase obomoina aria aa obomoina iga chikasi nigo chiaito ngokwanera. Igo inki nabo gantebia abasacha baria bagusii, Omokungu kwanyuomete, moamasikani, naende mwanche, Naende moteebie chisiri chiaino mono. Omokungu oyo ekero kwamonyombete kwamonyarete mobwaterane, mokinie abana amo, mosomie abana amo, naende mokore investments amo. Abakungu abasube atiomanyete abagosii mbari mbari mang'aya mono bakonya koragaragera ofio ofio ebinto para batagete obaire Mombasa chibichi bachie kona goonchoka onchokana nababegete ebisena ebieng'e ebieng'e banya gokobakobani chinyonga aaria kona goakopa aria. Abana abasubati abagusii, narabaitonire, narabako, narabaunenkiri, emiaka yaerire emenge sana buna gokorwa obotuki bw'abana abasubati abagusii, kanyuomiru, onyuomiru. Iga amaete ng'a, Keria egeke omosacha oo nareta, naki tokori? Keria egeke mbwate, naki tokori? Bono rende inwe abasacha, inki mokobeera amatimbo? Goteebia mokago ng'aki, Chibesa mbwate baba, egento ngochia nakora paara aaria, neke na eke. Takobisa omokungu Nonya egasi ogokora tamanyeti, ere agokorora gwachwanokire, gwacha maambia na amabere, etiritobu, na binto binde. Togotebia omokungu ng'a egasi ngokora neye neye, omokungu omonyene takonyara komenya ne chimbaga ng'a ki? Eke nekirimino kianyuomete eme emekora amenyete nero. Tebia omosubati ng'a ki? Yaya nonya nkogenda iga, inche nkogenda, nachia konya gokora ABCD, naki nkorete nendagera nyomba atwari. Abana abato barende amo. Igo eng'ana emwamu rero yarenge neri ng'a ki? Abasubati abagusii basikwe, sika enywomo yao, tebi mokago nere omosani number one, motebi nki ogokora ase amang'ana y'okweagacha inwe ase inwe. Takomotureti buna eoption. yaani ng'a tomobeke ororo gekibe ekeroro ng'a na na na na. Naende ama ama amakwaru kwaru aya mogocha mwanya gotwara ase koga aaria, naro ogosangia amaete investments chiao buya, goetani mokaga oria, abanto base inwe bamanyete. Naende takona gotuma korwa aa na aaria, ngo kwanyombire omosubati, motebi bono ng'a naye motuna magega timbwati onde, tiga torere abana aba Nyasae atoeire gose omwana o Nyasae atoete, tiga tomorere, Egera tokine naintwe gesaku yaito, naende morende abaibori baino. Abaibori pande zote. Takorua, takorobereria ngochi seintwe soba omosubati ogokorenda, naende takorobereria ngochi soba omosacha omomura boka abamabera naba ase ino okorenda. Chipande chionsi rende abaibori amo, naende tebia omosubati ng'a ki, ngento gete na gento gete ngokora, aye nare amasikani, naende okwo nakwo okorenda enyomo. Igo rero nabwankwanere ng'a ki, Amasikani omosacha, sikamoka ao, mwanche buna okwamonyuomete, naende moteebie obobisi chisiri mono. Moteebie, Bono ogochia gokuga iga ebinto biao biamanya gosaganu, mokao tamaeti anga ring'aya iga, nonya ne pin number y'esimi tamanyeti, omorine teke tari gekare keria abanto bako bako bakomenya nobogokwo, Engaki ya rero yakiire. Teebia omokungu ng'aki, Nimbwate etuko ase gete, nere egonya gotorageria iga iga. Na omokungu ekero kwamoteebia, Bono, ase eng'encho totaeti amanye ebinto chibio ase onya gosiara isiko iga aaria, naki okoigwera bobe komoteebia ng'aki, Nagorire ebikombe bibiri tindi twaigweire hoteli ase gete, tiga twaende omonto oreta chiringi mia mbiri, naende koba moka oo mpaka ore omoteebie ng'aki hoteli nere eye. Aba nabwo abafanyikazi baito torie gete iga. Ekero gakogenda ororo nabogorire chiringi mia atato atubere nyo ng'ina gose onde, igo kwamanya ng'a moka oo ebinto ebi biisanire abwo. Igo mbuya mono ase okonchong'o y'okong'a ribaga riisaine ri'abeene, naende ngoteebie ng'aki, Aye echumbi y'igeko na gokiina, esukari y'igeko na gokiina, ekero kwateebigwa obomaene, bono nyere entense, nye neutralize, obe erebe eyemo, ense iga ere oboiko, ense noboiko mose, ense teri maritati buna okagerete igo, egere mokinie amate. Mbuya mono ase okong'a ribaga ri'abeene, gokoretera omoroberi oyo bw'obosemi na omogambi o mbiro, ninche omino omogambi o mbiro.